Bee a yi kana ti paali nir ka a daali zaŋ bahi kpɛri ni kadama yɛtɔɣ bɔɣu o yɛn yɛli n pa shɛba mi a ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛli din niŋ anfaani pam niriba pam niŋdila binshɛŋa ka di nya mistake n-nyɛ li ka bɛ bi mi n ŋɔ a gba zaa mi niŋla mistake maa amaa a lee bi mi mi di zuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ zaŋ chaŋ ninvuɣ shɛba beni mi di yi ti niŋ daliri ka o yi bɔri tuma m bi mi nyin ka m bɔhira a mi a CV. Wula ka a niŋdi a CV? CV, Kaman di yi ti niŋ ka tuma yi lu na, ka a bɔri tuma maa bee ka a niŋdi interest, wula ka a bɔri li? A yaɣa bɔhigu m-bala maa, wula ka a daa niŋ a dini bee wula ka a niŋdi a dini? Lala yɛtɔɣili ŋɔ maa ka di tuui nim mina ka ti diri fiila. Ee, a kana ti kpe na ti platform ŋɔ zuɣu, gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira. Ti bi tɔɣisiri nama yɛtɔɣa. Ti mi bi tɔɣisiri politics yɛtɔɣa. Ti mi o tɔɣisiri so yɛtɔɣa, ti tɔɣisirila soli yɛtɔɣa. Ya ka so yɛtɔɣa ka ti tɔɣisir a, ti tɔɣisirila soli din chana gɔrim puuni din beni a ni daa bi mi shɛli ni so gba zaa ni daa bi mi shɛli. Information shɛli ti ni daa pun bi gaadigaadi bee a ni daa pun bi gaadigaadi din ni ŋɔ maa ka ti laɣinda ni kadama a diri daanfaani di zuɣu dindee niŋ ka a niŋ interest Hitim subscribe ŋɔ maa, like n lala video ŋɔ maa, share zaŋ ti a mabia ka a mabia maa gba zaa share yi. Ehe ti nyɛ yɛtɔɣa pam ka di wuhiri ni kadama niriba pirigili beni mi bi subscribe zaŋ zaŋ ti Sweet Africa TV channel ŋɔ maa but bɛ bi turni bɛ notification. Di zuɣu a yi pahi ninvuɣu shɛba bɛn bi turni bɛ notification ŋɔ maa nyin kpa maa maŋa n chaŋ ti check A subscribe mi amaa a bi turn a notification ŋɔ maa. YouTube niŋ kpaŋsiya ka sokam yi ban subscribe hali a kuli bi mi nyin yelimi so ka laa nir maa waha ka a turn a notification ŋɔ maa for notify you all the time di niŋ ka Sweet Africa ka ti yi bahi video sheli a yɛn nyela ŋun yɛn yelimi. Di pala ti ku tooi yeli Kamoansili o Kamoansili ti ni tooi yeli ti yaa tariga bee Gbengbehili ti ni tooi yeli ti yaa tariga. bee silimiinsi la ti ni tooi yɛli ti yaa tariga. Amaa wula zuɣu ka ti chuusi ka yɛri lala Dagbanli? Domi ti bɔri ni Dagbanli ŋɔ maa in terms of binshɛɣu kam ti labila nyaaŋa ti bɔri ni yɛltɔɣa ŋɔ maa ka di wuligirila ti mabihi. Kambɔnsi ŋɔ maa yaa ti chɛli bɛ pahi ti zaŋ zaŋ ti ba ti nam paɣisiri ba m-maa bɛn pun niŋdi li mi bɛn pun bela di puuni. Di zuɣu ti ban ni be nyaaŋa ŋɔ maa tinim ni mi li ŋɔ maa di zuɣu ka ti yɛri li zaŋ ni tiri ya ŋɔ maa. Ti biɛhinim mini a salizalinim bɛn bo n-daŋ na silimiintiŋ zuŋɔ yuun gbaliŋ maa, bɛ daa ka laa opportunity. Bɛ shɛb zɔrila vi, bɛ shɛb ka taan ni bɛ yɛli yɛtɔɣa zaŋ zaŋ ti. Di zuɣu ti ni ni ti nya opportunity ŋɔ maa, di pala ti di mila yɛtɔɣa halli ti nyɛla opportunity ka nya di saha n-zaŋ li tiri li n-gba zaa mali laa information ŋɔ maa m-mali tiri ya ni yi gba diri di daanfaani. m bo n faaŋa bee Naawuni pahi, di gba zaa di pahi la biɛhigu puuni. So tiri n din ni ku yɛn nyɛ shɛli ni kadama nyin kpaŋ ma maŋa ka a gba zaa zaŋ mɛsij ŋɔ maa zaŋ ti so. Ka shɛli di nyaaŋa ti malila WhatsApp group ka ti tɔɣisirila gɔrim yɛltɔɣa. So a yi niŋ interest a yi rooni la hali ti nya ti video nim maa shɛli a ni tooi niŋ wula n contact ti by audio a yi bɔri ni a add platform maa puuni ka ti yɛla platform maa zaligu ka a joini ti. Baŋ ma! Piligu n ba tiri so visa n mi pa connection man n pa agent n mi bi approve visa gɔri n yɛtɔɣa ka n tɔɣisira din dee yi ti niŋmi ka opportunity kana ka connection man so yɛl o yɛtɔɣa man yɛn yɛli mi zaŋ sɔŋ WhatsApp platform maa zuɣu a chaŋya o a niŋya o is up to you man mini lala niri maa ku yɛn dila fiila din nyɛ binshɛɣu ka n vihi o in base of my knowledge din kpalim maa ka n zaŋ zaŋ ti ka yɛn niŋ wula ka yɛn manmaŋ niŋ a niŋ shɛm? Amaa mi a suɣa ka yɛli yɛtɔɣ shɛli, A yi bɔri ni a gu n-chaŋ gɔrim puuni nti di anfaani, ka gɔri maa puuni niŋ anfaani n-gari ninvuɣ shɛb bɛn pun be di puuni, di ti lahi nyɛla kpaŋ maa maŋ ka a bɔhim tuma. Tirahibu bɔhim tuma ni ŋɔ maa, di nyooi ti mini zab ti ni chɛ ka ti kuhi nini tam. Miri ka a gba zaa lan kana ti fali ti o, tiri ni tuui tuuri shɛli ŋɔ maa, Nyɛ miri ka a lan ka a ti lan tuuli, di zuɣu ka ti daŋdi yɛra, Man daŋdi yɛra ni kadama yi a bɔhimbu tuma, tuma bɔhimbu di bi yaɣira. A ni tooi nyɛ chicha, a ni tooi nyɛ karachi n-chɛri binshɛɣukam ka lan bɔhindi tuma. Tuun baŋsim, di viɛli pam. Silimiintiŋa, di nyɛla a yi chaŋ n-ti kpe America, di nyɛla what you can do. a yi kpɛna Silimiin tiŋa, what do you have? Africa di nyɛla who you know to connect you. N ti a zuŋɔ, a nya Mister President, man connect-ir a mi ni a baŋdi kadiba di zaaha maa yaa bɔhim la nuu ni baŋsim. Nuu ni baŋsim ŋɔ maa dini n-yɛn achieve. M bɔri ni a zani zuŋɔ ŋɔ m-bɔhi a nuu ni baŋsim, hal a yi bi gu, amaa suhu biɛɣuni ka sa diri daanfaani. Nuu ni baŋsim, alibarika ni anfaani, paɣa ni tooi bɔhindi doo ni tooi bɔhindi. Di zuɣu, sokam ni mi ma shɛm on social media di nyɛla Mister President ka sokam booni ma. Di zuɣu feel free boli m ma Mister President. Chaɣ ti chaŋ n yɛltɔɣa maa di naai waɣilim boo? Dagbamb yɛli mi yaa, naa wuhi ma a zo. bɛ ni gbahiri zahim shɛm, amaa miri ka a ti a zo zahim. So yi ninvuɣ shɛb yi ban be social media n-scammiri niriba platformnima ka di nyɛla yi ni mali maliya n-zaŋ suhiri liɣiri ŋɔ maa, Naawuni nyɛ n-yab o, yi niŋ ka yi ni ni yɛn niŋ shɛm baŋshɛli zaŋ wuhi o niriba. Di zuɣu din beni m-bala maa. Negativity ti ni mali li m-bala maa, so ti ni kul yɛri yɛtɔɣ shɛli maa a ti ku tooi che, no matter how I hate it, a like li a share yili o a bi share yili o thank you very much yi zaɣ yino kam eh, ti puhiriya ni ka yɛli ka ti nini tiɣiya pam for the all his message ama upon that eh, ti nan yɛli din biɛni zuŋɔ cv yɛtɔɣa ka yɛn tɔɣisa a mi nyɛ maŋmaŋa wula ka a niŋdi a cv based on a ti wum ka bi yɛli ni tuma luna opportunity kana ka a wum zaŋm a cv na di zooya pam n ŋɔ a gba pahi bi ni Ka binshɛɣu kana ka di ni CV ka a yɛl o o man daa pun malila CV shɛli ka di doya ka di kpa CV maa zaŋ zaŋ ti n ŋɔ laa ka a gba niŋdi li boo? So ni yɛn yɛla shɛm a ni nyɛ dirigu kam di malila din diri binshɛɣu. Luɣ shɛli polo din tu ni a zaŋ a nuu n-diri bindirigu ka bindirigu maa viɛli zaŋ ti a di beni mi. Sakuro ku tooi di ni dirigu di bi yɛn niŋ a nyaɣisim. Shinkaafa kpula a yɛn zaŋ dirigi di la a ni di wahala. Di zuɣu di zooya ka binshɛɣu kam malila diri shɛli a ni mali diri li. A yi zaŋ fɔɔk naai nyu kooko di ku nani. Naawuni tima suhudoo, understanding, ka a gbaagi yɛtɔɣa shɛli ni yɛra ŋɔ maa. Maamaamaŋ o, zaŋ a suhu zaŋ sɔŋ tiŋgbani ni viɛnyɛliŋga, ka gbaagi yɛtɔɣa shɛli ni yɛli ŋɔ maa. Ya a yi zaŋ kamaa dirigu eh, n foosi diri shɛli din pa di bindirigu dirigu n-yɛli ka a yɛn foosi li, a ni ti a maŋ wahala bee a ku enjoy li. Di zuɣu a yi nyɛ a yi bɛ ni n-ti wum ni tuma kana ka a yɛn niŋ CV, so shɛli din tu ni a doli niŋ a CV maa, lala tuun shɛli din kana maa. deceive ka a niŋda n di tabili ka dima a gbaari n yɛtɔɣa ŋɔ viɛnyɛliŋga ti feelibu ni ti mistake shɛŋa ti niŋda n bala maa ŋmahinli a bi niŋla cv bi yɛli ni bi bɔrila atakulɛta driver nima bee driver nima ka a niŋ a cv shɛli ka laa cv maa miri a nyɛmi tuma ka a daa bɔra ka sieve maa mi lee nyɛm ni kadama a ni niŋli mi ka di nyɛla still burning carpentry wastes ka di sieve ka bi bɔri maa di zuɣu din bi niŋdi sieve shɛm n bɔŋɔ di niŋmi ka bi yɛli ni bi bɔrila driver nima ka a yɛn niŋdi sieve nyin niŋdi sieve maa ka yɛli a yuli ni a binshaɣu kam ni pun kana la ni a daa dress la ka a yɛli driving shɛli bin bɔri maa bi yɛtɔɣa n nyɛli ka a yɛli eh, n na mi n duhi loori n zuŋɔ yuma a shɛm ŋɔ ka n duhiri loori n experience n na mi n duhi ŋɔ ka duhi kɔmpini yaɣa ka za hali di niŋmi ka a na ʒe n duhi nimaani gba hali di niŋmi ka di nya a nuu ku deegi a loori titali lansis amaa ka a lee che dini ka ti yɛn di tim dibu maa ka a lee ŋmaali bahi nyaaŋa n duhi ŋɔ ka niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ n na mi n ʒini yaɣa ka za n daa duhi eh, eh, kɔmpini yaɣa ka za bɛ loorinima m mini zaɣa yaɣa ka za di CV ka a niŋ maa for a past experience bɛ ni niŋdi li shɛm m-bala maa. n daa m-bala maa. N yi di yi nyɛla ni kadama bɛ yɛli ma ni kadama ti bɔrila tuuntumduma, carpentanima bee steel burners. To di tumi naan niŋ a CV maa di yi nyɛla a mali di baŋsim ka di wuhi o m mi ni tum construction tuma n na mi ni tum burning tuma company yaha ka zaŋ miri ba daa tumla ŋ-ŋɔ ka tum ŋ-ŋɔ ka tum ŋ-ŋɔ ka tum ŋ-ŋɔ. Chɛ ka a CV maa ka di nyɛ based on ba a ni wum tuun shɛli yɛtɔɣa maa.

Amie m ma bia a gbarin yɛtɔɣa maa so ni tooi mali Geesis di bukunima dii ti naagi di naam maa. A ti chaŋ SS di bukunima dii ti naai di naam maa, University ka di gba bukunim maa ka di naagi. Di zuɣu m bɔri ni a baŋ ni kadama chɛ ka a haŋkali nyɛ ni kadama a yi ti wum ka bɛ yɛli tuun shɛli yɛtɔɣa nyɛ m bɔhi ma. tuumboye nyɛli. Tuma maa ni nyɛ binshɛɣu ka a niŋla a tuma maa din siivi. Miri ka a lihi ni saha shɛli a daa pun malila siivi shɛli, lala siivi maa ka a yɛn zaŋ, don di zooya pam ka so daa yɛli, Wee, man pun malila siivi. Ka mo o maŋ po mali CV. CV shɛli a ni daa mali maa bombo CV n daa nyɛli. So saha shɛli kam kpaŋ maa maŋa ka a ni create shɛli ni a niŋdi CV shɛli ka di nyɛla according to currently tuun shɛli bini bɔra bee binshɛɣu din bɔri maa di CV ka a niŋda. A mi a understand ni yɛli yɛtɔɣa shɛli maa di zuɣu naan ti ma suhudoo ka a gbaagi yɛtɔɣa shɛli ni yɛri ŋɔ maa di zuɣu a yi bɔri binshɛɣu kam binshɛɣu a ni bɔri maa Lahi tuhi shɛli a ni wum di lahibali, ka di na kana ti beni ŋɔ maa. Nyini ni yɛn niŋ a binshɛɣukam, nyini niŋmi ni n-zaŋ tam binshɛɣu shɛli bɛ ni yɛri maa zuɣu. A mi n-nyɛ maŋmaŋa, a ni yi niŋdi a dini, wula ka a niŋdi li? N ŋɔ, a gba zaa mi n-niŋ lala mistake maa, ka di nyɛla, oh, tuun shɛli n-kana ka bɛ yɛli ni ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ. Di zuɣu man pun mali NCV. N yɛn yi zaŋ yɛtɔɣ shɛli ni lan pahi mabia. Kɔmpini shɛŋa bɛnimi ka bɛ niidiri a full picture especially di yi ti nya paɣaba lariba tin suŋ maa kpaŋ maa maŋa a gba zaa ni kuli be ya ŋɔ maa a gba zaa kuli mali bɛ booni bini bɔɔ hijab nima din kuli yɛn pili a zuɣu viɛnyɛliŋga ka a kuli ŋmahigi special picture nima ayi Eh, n scan li pdf ka di do a bin puuni. Bee nyini mini maŋa doo ka bee ti yaa na a nyɛla a calculator driver bee doo a gba ku kpaŋ ma maŋa ka a ku nya a full picture shɛli din ku nyɛ political zaɣ viɛlli ka yi mini man lihiri a maŋa a viɛli pam a waɣilim hal a yi mali namda shɛŋa din ni tooi haai a haai biɛɣu ka a zaŋ zaŋ pahi n viɛli saha shɛlikam. Di zuɣu niriba pam bi mi ni ka dama saha shɛli a ni aplayiri a CV bee a ni yɛn niŋ ma alaha picha maa bee nyin man maa din niŋ neat. So beni mi ka o yɛn ŋmaai picha nima o bi yuuni o background bee o environment puya ka naan teei kirili che a nyahi takon shɛli. Ti ni tuui kpɛla silimiintiŋa by the way. Try ti daa chaŋ ti jɛmli ba ee ŋmahi ma picha kpɛŋ ŋɔ paɣasara maa maa mini nachimba maa bɔhim bɔbiga kam ŋun be silimiin tiŋa hali video nima luɣi shɛli polo bɛni ka a bi bɔri ni a niŋ call a gba bɔri ni a nya luɣi shɛli polo din niŋ neat ka a ŋmahiri picha bee ka a niŋba ka sokam baŋ ni silimiin tiŋ ka a be maa di nyɛla saha shɛli nira maa nya a di yɛn lihiyam background ŋɔ ka m bɔri ni nya luɣi shɛli polo din niŋ jɛjɛjɛ amaa this time around I don't care m mini so bi niŋdi competition m mini so bi niŋdi binshɛɣu so ni ku bɔri ni n yɛli ma bihigu pirigili zaŋ chaŋ din nyɛ gɔrim yɛtɔɣa ŋɔ maa ti kpaŋmi ti maŋa ka ti yɛn niŋ ti CV nima ni ti binshɛɣu kam zaaha ka ti niŋli ka di nyɛ in standard one according to laa bini maa di viɛli pam Di zuɣu mi ka a dii nya ka tuma dii kana. Din kana shɛm ŋɔ maa, ka a dii nya li lala, ka dii kpuɣi li lala, n dii zaŋ li niŋ wula, n dii zaŋ li chani lala. Kpaŋ ma maŋ ka saha shɛli kam ka di nyɛla tuuni ni yi ti kana, tuma maa ni nya binshɛɣu, niŋ ma lala tuma maa gba zaa, deceive, createm lala tuun shɛli a ni wum maa, zaŋ ma a tibili n sɔŋ tiŋgbani ni, n wum bimbɔbibinyɛtɔɣa ka bɛ yɛli, Bɛ ni yɛli binshɛɣu yɛtɔɣa maa, lala bini maa di siivi ka a niŋdi din tam maa n-zaŋ doli ti lala tuma maa bee sɔbu mi ti li. Namba one bɛ ni ku yɛn yuli shɛm bee n-yulila siivi maa lala hali dini ka bɛ yɛn karim n-yɛli because nyini n-yɛli li o amali experience ŋ-ŋɔ, amali experience ŋ-ŋɔ, amali experience ŋ-ŋɔ, amali experience ŋ-ŋɔ. Lala bini maa ka bɛ yɛn yuli piligu pɔi bɛ nɔbina bɛ nyaa nyini n-yɛli li, a mi ni yɛli ma sɔŋ ka n di nyɛ n-gbaaga. Di zuɣu n ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛli, M mabia, n ni yɛli shɛli n niŋ taali m-bɔŋɔ. Yɛtɔɣ shɛli ni tɔɣisiri on social media m-bɔŋɔ. I hope, judge me, I allow you, judge m ma, kill me. N ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa, what do you think, what do you know about it? N yuli m-bɔri Mister President on social media.